לאזט וויסן אייערע באקאנטע וועגן אונזער פראגראם, הערט זיך צו און האט הנאה!
דער חזן זאגט אונז אן מיט א טרויעריגן ניגון. אז א נייער יאר קומט אן. איך אלי דבק פון די איזרעיל בוקשאפ אין ברוקליים ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום א שנת גאולה און א כסלו וחסימה טובה מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען טלסים ספרים טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעט סידיס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער, רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל.

און מען איז זייער צופרידן ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן זיי קויפן זענען צופרידן און מען פארהאפט פאר לאנגע יארן טוהן מיר פאר לאנגע יארן אזוי מיר שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ מען האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא מיינע קינדער ארבעטן היינט די אייניקלעך ארבעטן דא אז איך האף ס'וועט אנגיין פאר לאנגע צייט.

א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאר און די מאר משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין. קומט אריין אין שעריל ענס וואס געפינט זיך אין פאדערהעם סירקל אין טשעסנאט היל צו קויפן חלות און אלערליי גוטע באטעמטע געבעקס.

זעקס איינס זיבן פיר זעקס ניין ניין צוויי פיר איינס. שפילן זיך איך און מעק איך. אז איך קום פון דער שיל מאך איך מיר קידוש און פארבייס מיטן קארענע לייק איך. צו די פיש האב איך גאר קיין טענה גענוג געפעפערט און געזאלצן. א גוטן אוונט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. מיר זענען אריין אין די יום טוב'דיגע טעג, ס'איז שוין חודש אלול, א גוטן חודש און א גוט געזונט יאר אייך אלעמען פון מיר מאיר דוד און מיינע משפחה און גוטע פריינט, און פון אונזערע ספאנסערס, איזריעל בוקשאפ, שעריל ענס, דער בוטשערי, א דאנק זיי אלע. היינט האבן מיר פאר אייך א רייכן פראגראם מיט א רונדן טיש מיט מענטשן וואס רעדן וועגן אידיש זומער אקטיוויטעטן פון דעם משוגענעם זומער צוויי טויזנט צוואַנציק. מיט מיר צו העלפן איז מיין גוטער חבר חיים וואלף

דערנאך וועט איר הערן פון מרים טרין פון דער אידיש יא ארגאניזאציע. מרים פירט אן מיט אידיש ארט, זי איז א אידיש לערערין סיי ביים ייווא זומער פראגראם אין צוויי טויזנט צוואַנציק סיי ביים אידיש יא פראגראם. דעם זומער. זי לערנט יידיש ליטעראטור און שפראך ביי היברו יוניווערסיטי אין ירושלים און זי איז געווען מיט אונז אויף זום. זי איז אויך די נייע שעף רעדאקטארשע פון אויפן שוועל פון דער יידיש ליגע. און מיר האבן אנשעס שמיטקעס און דייאנע מאטוט. אנשל איז דער קוראטאר און מיטגליד פון דער עקזעקוטיווע פון יידיש סאמער וויימאר, די דער זומער פראגראם אין וויימאר דייטשלאנד, און דייאנע מאטוט איז געווען איינע פון די אידישע אידיש לערערינס ביי דעם אידיש זומער וויימאר פראגראם. מינה ליפשאוויש-שוואנאט, ווי א מיטגליד פון דער עקזעקוטיווע פון יוגנטרוף, זי איז איינע פון די הויפט כוחות הינטער אידיש-וואך, און וועגן דער אידיש-וואך וועט זי טאקע רעדן. זי איז אגב געווען איר לעבנס לאנג א באטייליגטע אין דער געווענטליכער אידיש וואך פראגראם. נו, לאמיר גייען צו אונזער רונדע טיש וואס מיר האבן גערעדט ארום א ווירטועלן טיש אויף זום. שלום עליכם, קודם כל זייער איינגענעם ווידער צו זיין אויף אייער ראדיא, איך בין מרים טרין, איך רעד צו אייך פון ירושלים, איך וויל דערציילן אין אפאר ווערטער וועגן א ברייטערן זומער פראיעקט וואס מיר האבן ארגאניזירט טאקע דעם זומער אין די חדשים יולי און אויגוסט, אין די ראם פון אונזער קליינעם אידיש צענטערל מיטן נאמען יא! אידיש ארט, וואס איז שוין אקטיוו דאס דריטע יאר און וואס אליעזר ניבארסקי און איך מרים טרין האבן געגרינדט. דאס דאזיקע יאר איז פארשטייט זיך פאר אונז אלעמען געווען שווער און מאדנע און משונה'דיג, און ווי אסאך אנדערע ארגאניזאציעס האבן מיר אויך זיך זייער פרי איינגעשפאנט אין דער זומישער רעאליטעט, און ארום פסח שוין האבן מיר אנגעהויבן טראכטן אז אפשר וועלן מיר דארפן ארגאניזירן עפעס אויף זום אויך אין זומער, און מיר האבן באשלאסן צו דורכצופירן עפעס וואס מיר האבן לסוף אנגערופן אידיש זום צוויי טויזנט צוואַנציק, א אידיש זום שול וואס מיר האבן פארטראכט אינטערנאציאנאל, לסוף איז געווארן פון דעם פלאן אזא פראיעקט וואס האט אריינגענומען זעקס פארשידענע ציקלען, מיר האבן דאס ארגאניזירט לויט מדריגות, וואס באטייט אז יעדער ציקל איז געווען א שפראך מדריגה, פון אנהייבערס ביז גאר גאר אוואנצירטע, און יעדע מדריגה האט זיך געלערנט דווקא באזונדער, מיר האבן נישט געוואלט ארגאניזירן עפעס גרויס וואו אלע מדריגות לערנען זיך צוזאמען, ווייל ס'איז סיי ווי דורך זום און דאס געפיל פון צוזאמענקייט איז זייער זייער ווירטועל באגרעניצט, האבן מיר געזאגט יעדע מדריגה צווישן זיך אין א היימישערער אטמאספער, און מיר האבן אנגעהויבן אויך נישט לויטן סדר פון די אנהייבערס ביז די גאר אוואנסירטע, מיר האבן אנגעהויבן דווקא מיט אוואנסירטע אין אנהייב יולי, און ווי געזאגט האט יעדע מדריגה זיך געלערנט צוויי וואכן, אלע טאג דריי שעה לימוד ליטעראטור דקדוק, און נאכמיטאג אדער אמאל אינדערפרי צוגאב אקטיוויטעטן, פון רעפעראטן אויף פארשידענע טעמעס ביז קאנצערטן אדער קליינע פארשטעלונגען, רונדע טישן וואס מיר האבן אויך ארגאניזירט מיט אן אינטערנאציאנאלן עולם. אנטיילנעמערס, און דאס זענען טאקע די מעלות פון זום וואס ערמעגליכט אונז פלוצים צונויפצוברענגען די גאנצע גרויסע וועלט אויף א זייער קליינעם שטח אין א זום קלאס. די קלאסן וואס זענען פארגעקומען זענען טאקע אויך געווען אינטערנאציאנאל א דאנק דעם זום, מיר האבן געהאט תלמידים באמת פון כמעט אלע קאנטינענטן נאר נישט פון אפריקע, און עס גייט נאך אן, פונקט איצטער האלטן מיר אין פאראייניגן די טעג דעם צווייטן אוואנסירטן ציקל, מיר זענען געווען זייער צופרידן ווייל די שטימונג וואס האט זיך געמאכט צווישן די מענטשן וואס האבן זיך צום טייל געקענט און צום טייל נישט איז געווארן מיט דער צייט א גאנץ היימישע אויב מיר קענען דאס אנרופן אזוי אין דער זום רעאליטעט, און יא מיר האבן אנגעהויבן אויסצופרובירן כל'ערליי פארשידענע מעטאדן פון לערעריי אויף זום, וואס מיר האבן יא דורכגעפירט דענק איך, טראכט איך גאנץ מיט הצלחה. מען דארף פרעגן דעם עולם, אבער א פאקט איז אז מיר האבן געהאט כמעט הונדערט פארשריבענע אויף די פארשיידענע ציקלען, עטליכע מענטשן האבן איבערגע'חזר'ט מער ווי א ציקל, און דאס זייער שענע איז באמת געווען אז מענטשן האבן זיך באקענט פון כל מינים, ערטער און פון אלע עקן וועלט, ס'איז געווען זייער א שיינע באגעגעניש. יו נאו, איך האב געוואלט וויסן איינס, מרים, ס'איז זייער אינטערעסאנט, אבער איך געדענק ווען איך בין געווען א סטודענט מיט יארן צוריק, די היים ארבעט, איז געווען אזוי וויכטיג און מיר האבן אלעמאל געדארפט אריין יו נאו געבן א בויגן פאפיר און איך געדענק מיינס פון נאוה שטערן פלעגט זיין צוריק קומען מיט אזויפיל רויט אז מיינע אויגן זענען געווארן אינגאנצן פארשווארצט איז ווי אזוי האט ער באהאנדלט די די היים ארבעט טעכניש ווייל איך מיין ס'איז מסתמא געווען נאך א שוועריקייט.
הערט, דאס גוטע איז אז דאס רויט איז דאס אלטע רויט, און דעם רויט האט זיך גארנישט געביטן, ס'עקזיסטירט ווייטער מיט דער זעלביגער שארפקייט, מען האט.
דאס בין איך נישט צופרידן צו הערן, אבער גוט. מען האט, מען האט אונז אריינגעשיקט דורך בליץ פאסט די היים ארבעטן, מיר האבן דאס קאריגירט, מענטשן האבן זיך טאקע געדארפט אפשר מערער אויסלערנען אריינקלאפן מיט אידישע אויסיעס צוליב דער זום רעאליטעט, יא צוליב דער סיסטעם וואס פאדערט מער ארבעט דורכן קאמפיוטער, און אויך אין דעם אין דער עיוור פראגראם איז דאס געווען אזוי, און דארטן האב איך געלערנט ווי א לערערקע ווייס איך עס אויך פון מיין אייגענער ערפארונג, ס'איז צום טייל געווען צום סאמע ערשטן מאל וואס מענטשן האבן זיך באמת רעגולער באנוצט מיט א קאמפיוטער אריינקלאפנדיג מיט אידישע אותות, און ס'איז געווען זייער א פיינע פראקטיק פאר זיי, א זייער פיינע געלעגנהייט, און דאס ערלויבט דווקא אסאך באטייליגונג, אויך שריפטליך אין קלאס, און היים ארבעטן זענען אוודאי געווען און קארעקטורן זענען אוואדע געווען, און נאך קיין פאפיר איז נישט געווען, אויב מען דארף רעדן וועגן שינויים.
איך האב א פראגע, מיט וואס איז געווען ספעציעל צו זיין אין ישראל, אויב עס איז עפעס געווען ספעציעל, נאר וואס איר זייט דארט, אדער?
מיר האבן פארטראכט א טעמאטישע רעם פאר כמעט אלע אונזערע ציקלען א חוץ פאר די אנהייבערס ווייל דאס איז א פרשה פאר זיך. אלע אונזערע ליטערארישע טיילן פון די פארשידענע ציקלען זענען געווען קאנצענטרירט ארום דער טעמע אידיש שרייבערס אין ישראל און אויף דעם אופן האבן מיר געפרואווט דעם פארשיידענמיניגן עולם צו ברענגען כאטש גייסטיג אביסעלע אהער צו זיך, און דאס איז אויך א טעמע וואס עס ווערט נישט אזוי ברייט ארומגעשמועסט אין די געווענטליכע קלאסן, אזוי אז פארן רוב עולם איז דאס געווען א נייע טעמע, מיר האבן זיי באקענט מיט פארשיידענע שרייבערס פון וועלכע זיי האבן צום טייל נאכנישט געהערט, נאכנישט געלייענט, און מיט א מיט איינעם פון די צוויי אוואנסירטן ציקלען האבן מיר געטון אביסל אן אנדער זאך, מיר האבן זיך פארנומען מיט דעם קוק פון אידיש שרייבערס וואס האבן זיך דווקא נישט באזעצט אין ישראל אויף ישראל, אויף דעם ארץ ישראל פון פאר אַכט און פֿערציק און אויף מדינת ישראל שוין ווי א שטאַט. ווען איך האב געפירט די טעאטער ווארשטאטן און די זומער פראגראמען פאר מיינע יארן דארטן געדענק איך איז אלעמאל ס'האט זיך צוגעצויגן עלטערע מיטגלידער, עלטערע סטודענטן וואס האבן נישט געהאט די טעכנישע, איך וואלט געזאגט, וואלט נישט, ס'איז נישט געווען אזוי טעכניש און נישט געהאט די טעכנישע פעאיגקייטן זיך צו אויסלערנען און אריינשיקן, האסטו געהאט אין די הונדערט, צווישן די הונדערט באטייליגטע סטודענטן א טייל וואס זענען געווען פארליבט אין אידיש, אביסל עלטער אבער נישט טעכניש, אדער איז עס געווען א גרעניץ וואס מען האט נישט געקענט אויסארבעטן. איך דארף מודה זיין אז צוריקקוקנדיג אויף אזא פולן לאנגן זומער זענען געווען באמת נאר יחידים צווישן די עלטערע תלמידים וואס זענען יא געקומען וואס האבן געהאט בפירוש'ע שוועריקייטן. כ'מיין אז מיר דארפן געדענקען אז זום עקזיסטירט נישט נאר זינט דעם זומער, נאר ס'איז שוין א רעאליטעט פון עטליכע גוטע חדשים, און דאס וואס איז פארגעקומען דעם זומער מיט אידיש אויף זום, איז נאר א המשך פון שוין חדשים לאנגער פראקטיק, און אסאך מענטשן זענען געקומען אויף די פארשידענע קורסן שוין מיט א שפאר ביסל געניטשאפט אין זום, און דווקא צווישן דעם עלטערן עולם דארף מען אויך באטאנען, זענען די מענטשן שוין אן א שרעק צו טעכנאלאגיע, זיי גיבן זיך אן עצה, זיי דארפן אויך נישט אזוי דורכפירן די גאר קאמפליצירטע זאכן אויף זום, פארדעם איז דער באלעבאס פון דער סעסיע פאראנטווארטליך, אזוי אז דאס אנצינדן דעם דאס אנשטעלן דעם קאמפיוטער, די קאמערע, דעם מיקראפאן, דאס פארשטומען זיך אליין, דאס האבן שוין ס רוב באהערט. ס'איז זיי געווען אביסל מער א פארמעסט די עטליכע אביסל עלטערע תלמידים זיך צו באנוצן בשעת מעשה למשל מיטן שמועס קעסטל אריינצוקלאפן זייערע פראגעס דארטן אדער אפצוהיטן דעם תוכן פון דעם שמועס קעסטל נאך דער סעסיע אדער אפילו שרייבן אויף אויף דעם ווירטועלן טאוול וואס זום פארמאגט אויך אין האנטשריפט, דאס איז א מעגליכקייט מען קען דאס טון, אבער אויף דעם דארף מען זיין אביסל זגראבנער, און דאס זענען עטליכע פון די עלטערע תלמידים נישט געווען, אגב עטליכע פון די יונגערע אויך נישט, דאס הייסט דאס איז נישט תמיד אזוי מכריעדיג דער עלטער, און סך הכל איז געווען נאר איין פרוי, באמת שוין אן עלטערע, כמעט אכציג יאר אלט, וואס האט אראפגעלאזן די הענט נאך צוויי טעג. און זיך פשוט נישט געפילט אזוי באקוועם, כאטש דארטן האט אויך אלץ געקלאפט מיט קאמערע מיט מיקראפאן, סאו איך מיין אז דער טעכנישער אספעקט האט נישט משפיע געווען צום שלעכטן דעם זומער. גוט, זייט אזוי גוט דעם נאמען קלאר און ווי אזוי קען מען זיך פארבינדן מיט אייך און מיט אייער ארגאניזאציע? א דאנק פאר דער געלעגנהייט, די ארגאניזאציע הייסט יא זייער אן אפטימיסטישער נאמען, פאזיטיוו טראכטנדיג, יא זענען ראשי תיבות פון אידיש ארט, און אויב איר ווילט זיך פארבינדן מיט אונז און זיך דערוויסן וועגן אונזערע ווייטערדיגע פראגראמען וואס וועלן אויך ווייטער גיין דורכן יאר אויף זום און מיר ווילן זיך קאנצענטרירן טאקע אויף אינטערנאציאנאלע באגעגענישן,

און אויב איר ערלויבט מיר וויל איך נאך זאגן איין זאץ וועגן דעם ענין ספאנטאנקייט אויף זום, וואס דאס איז, מיר האבן פריער זיך געפרעגט צו זענען געווען אפשר שוועריגקייטן ספעציעלע, און כ'בין זיכער אז מיינע קאלעגעס וועלן אויך נאך רעדן וועגן דעם, אבער מיר מיר האבן געפרואווט צו שפילן אין פארשידענע שפילן, אסאציאטיווע, מיט אלע אפענע קאמעראס, וואו מענטשן דארפן זאגן עפעס זיי זעהן זיך, זיי דארפן זאגן עפעס זיך נישט אריינפאלנדיג אין די רייד, למשל אזעלכע זאכן וואס פאדערן אביסל שפירעפטיגקייט און שארפערן קוק צו צו די אנדערע ארומיגע אזוי צו זאגן, דאס איז געווען גאנץ רענעוודיג און דאס האט צוגעהאלפן צו שאפן א א לאכעדיגן אטמאספער, אביסל ארויסצוקיצלען שמייכלען פון די מענטשן, אבער מען האט נישט באמת שטארק געדארפט ארויסקיצלען, מענטשן זענען געווען אין אלגעמיין זייער זייער פרייליך, צופרידן, גוט געשטימט, און מיר האבן געהאט אויך פארשיעדענע ווארשטאטן, ווי למשל א קריאטיוון שרייב ווארשטאט, וואס האט אויך אריינגענומען די מענטשן אין א שעפערישער טוענג יא אויף אידיש און דאס איז זיי געווען זייער זייער סטימולירענדיג וואלט איך געזאגט און עס האט באלד פארבעסערט נאך שטארקער די שטימונג און מיר האבן אויך געהאט איוו יאכנאוויץ וואס איך וויל עקסטרע דערמאנען וואס האט דורכגעפירט צוויי קאך ווארשטאטן אינטעראקטיווע וואו מען האט געזען ווי זי קאכט און מען האט געקענט מיטקאכן מיט איר און דאס האט אויך תמיד ארויסגערופן אסאך שמייכלען און בשותפות'דיגן געלעכטער, און מענטשן האבן טאקע מיטגעקאכט צום טייל, אז מען האט געקענט כמעט פילן די ריחות דורכ'ן זום. זייער צוזאגנדיג. איז בקיצור, קומט, שרייבט אונז, און מיר האבן נאך אסאך פארלעגן אויפ'ן נייעם יאר. א דאנק, א גרויסן דאנק, מאיר. איך הייס אנדרעאס, איך בין דער אזוי גערופענע קוראטאר פונעם אידישן זומער אין וויימאר, און אין וויימאר איז אין געווען אינגאנצן אנדערש, מיר האבן אויכעט שוין געזען זינט אנהייבן מערץ מער ווייניגער וואס עס טוט זיך, און עס איז טאקע געווען שווער צו וויסן וואס וועט זיין אין יולי און אוגוסט, עס איז טאקע געווען אוממעגליך, איך מיין איך בין נישט קיין נביא, און אבער מיר האבן אויכעט געזען אז אין אייראפע וועלן אפשר זיך עפענען די גרעניצן, אפשר וועט זיין מעגליך אביסל אן אויסטויש צווישן די צווישן אייראפעאישע חברה און ליבהאבערס פון פון אידיש, און וועגן דעם באשלאסן אז מיר וועלן דאס מאכן ווי זאגט מען אנאלאג, יא, נישט דיגיטאל, נישט אויף זום, אבער אנאלאג מיט מיט חברה וואס קומט צוזאמען אין אן ארט, אבער און דאס איז טאקע אמת פאר אלץ וואס מיר האבן געטאן, אלץ וועט זיין אינדרויסן, נישט אין נישט קיין צימער, מיר האבן בלויז געהאט עפעס איבער די קעפ זיך צו באשיצן קעגן זון און רעגן, אבער ס'איז געווען גוט און אסאך לופט כדי די אלע עראסאלן זאלן יא זאלן נישט טון קיין שלעכטע זאכן, און מען האט געלערנט טאקע אלץ אינדרויסן, מען האט אויכעט געלערנט אידיש אינדרויסן, מיר האבן געהאט אזא שיינעם ארט באקומען פון דער קלאסיק שטיפטונג וואס באשעפטיגט זיך מיט קלאסישער קולטור, געווענטליך, און וואס אין דעם זומער איז געווארן אויכעט א שטיצער פון אידישער קולטור, און אין א הויף ביי זיי האט מען באקומען אן ארט און מען האט אויפגעשפאנט עפעס א א גרויס טיכל צו האבן אביסל שאטן, און דארטן זענען צו נאר געקומען אין די אידיש קורסן צווישן זעקס און צען צוועלף מענטשן יעדע וואך און זיך אויסגעלערנט אידיש. אידיש זומער וויימער איז נישט נאר, און איך מיין דאס ווייסן טאקע אלע מען, איז נישט נאר א קורס פון לשון און לשונות, אבער אויכעט פון קולטור ספעציעל מוזיק. און צו דער זעלבער צייט האבן מיר אויכעט געמאכט ווארקשטאטן וועגן אידישער מוזיק און וועגן אידישע לידער, און איך מיין אז דינה קען אונז זאגן ווי איז דאס געווען צו זען דארטן צו זיין דארטן אויפן בעטהאווען פלאץ אין וויימאר, וואס מיר האבן טאקע באשלאסן אים שוין מער נישט צו רופן בעטהאווען פלאץ אבער בערעגאווסקי פלאץ, און זי קען אונז זאגן ווי ס'איז געווען צו לערנען אידיש דארטן, אויכעט אין א אין א נייעם פארמאט וואס היי יאר האט מען אנגעהויבן, ווייל מיר האבן שוין יארן לאנג געזען אז אסאך פון די מוזיקערס, די כלזמרים, האבן זייער שטארק ליב שפילן מוזיק און טאקע אויכעט זינגען לידער, אבער אסאך מאל ווייסן זיי די שפראך נישט אזוי גוט, צי אפשר גארנישט. און וועגן דעם האט מען געמאכט א זאך וואס מיר האבן גערופן אידיש פאר מוזישענס, אידיש פאר מוזיקערס, צי פאר כלזמרים. און דעם קורס האט אנגעפירט דינה, און אפשר קען דינה אונז עפעס דערציילן וועגן דעם. יא, אויב איר ווילט, א דאנק פאר דער געלעגנהייט. פאר מיר ווי א לערערקע איז דאס געווען היי יאר א, לאמיר זאגן, א גאלדענע געלעגנהייט, ווייל ס'איז געווען דאס ערשטע מאל וואס איך האב געקענט לערנען אויף דער פרישער לופט, אונטער א מין געצעלט, און ס'איז געווען זייער זייער א שיינע און גוטע אטמאספער, און א זייער גוטע שטימונג, און פונקט ווי אנדרעאס האט געזאגט, זענען מיר געווען אויפ'ן פלעצל און אונטער א מין געצעלט, און עס האט אויך אויסגעזען אביסל ווי א חופה, און עס איז געווען זייער זייער אנגענעם, ווייל אויף דעם פלאץ זענען מיר געזעסן אויף איין עק, און אויפן צווייטן עק זענען געזעסן די כלזמרים, און האבן געשפילט, געמאכט גוטע מוזיק, און אריבער צו אונז זענען געקומען די קלאנגען, און דאס איז געווען אזוי שיין חנ'עוודיג און לעבעדיג, אז דאס איז אונז שטארק שטארק געפעלן געווארן, און אויך דאס האט געבויט א מין שייכות צו די מענטשן פון דער שטאט, צו די מענטשן וואס זענען געקומען צו גאסט, און עס איז געווען גאר שיין ווייל מיר זענען געזעסן און מיר זענען געווען צווישן זעקס און זעכצן תלמידים אין איין קורס, און מיר האבן געהאט קורסן מארגנס און אין נאכמיטאג. און ס'איז געווען גאר שיין ווייל די מענטשן וואס זענען געגאנגען לאמיך זאגן אויף א שפאציר אדער האבן פארקירט דעם אויטא זענען צוגעקומען, אריבערגעגאנגען, זיך איינגעהערט, און זענען געווען ערשטוינט און האבן אויכעט געהערט אביסל מער וועגן דעם אידישן זומער אין וויימער צוליב דעם, דאס איז געווען יא אלץ אינאיינעם זייער זייער א גוטע ערפארונג און איך בין ספעציעל געווען גליקליך אז מיר האבן געהאט מענטשן יא פון אסאך לענדער פון אייראפע למשל ענגלאנד אדער איטאליע און פראנקרייך און דאס איז געווען גאר א גוטע גרופע מענטשן און מען האט געלערנט אי אידיש אויף אידיש אי אידיש אויף ענגליש אדער אפילו דייטש אין קורס, און דאס איז אויכעט געווען א גוטע א גוטע מישונג פונקט ווי די סטודענטן האבן דאס געדארפט, געוואלט, און אזוי ווייטער, און יא, אזוי איז געווען, און עס איז נישט נאר געווען אן אריינפיר אינעם אלף בית, נאר אויך אביסל א פארנעם מיט וועלכע טערמינאלאגיע דארף מען אויב מען איז א קלעזמער מוזיקער אדער מוזיקערין, וועלכע אינסטרומענטן שפילט מען, און אזוי ווייטער, און עס האט געדארפט זיין א מין בריק פאר די קלעזמארים פון דעם דור און פארן קומעדיגן דור כדי כדי זיי צו מאכן גרייט צו ליינען אליין, צו יא, אריבערצוגיין די בריק צו דער אידישער שפראך.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
איך האב געוואלט פרעגן, ס'איז דא א סינטעז צווישן די קלעזמארים וואס ווילן זינגען און די לערערס וואס ווילן לערנען, און ווען איך האב געפירט יו נאו פערצן יאר לאנג די טעאטער ווערשטאט אין זומער פראגראם אין קאלאמביע, איז אלעמאל אנגעקומען סטודענטן וואס האבן געוואלט נאר א שמעק און א לעק, זעהן, אוי! איך וויל שפילן טעאטער, אָה, דאָס וויל איך טוען. קלעזמאָרים, אָה, איך וויל זינגען, אָה, דאָס. אָבער דו דאַרפסט אַרויסרעדן אַ וואָרט וואָס איז לייטיש, מאַמע-לשון. איז פאַר די לערערס איז אַלעמאָל געווען זעהר שווער צוצולאָזן סטודענטן וואָס האָבן נישט געקענט גוט אַרויסרעדן, אָבער מען וויל נישט מען וויל נישט אוועק יאגן קיין פאטענציעלע סטודענטן און מוזיקערס, איז די סינטעז פאר מיר איז אלעמאל געווען איין זייטל, איר מוזט זיך כאטש קענען ארויס אויסלערנען איין זייטל אויף אויסעווייניג און גוט ארויסרעדן, קען זיין טאפלט ס'קען זיין פֿיר מאל ספעיסט צווישן די צווישן די שורות, אבער אין וויימאר צו האט איר געהאט א שוועריקייט צוברענגען צופארן די צוויי געביטן? דאס איז געווען דער עיקר, יא, נו, ווייל דאס איז געווען דער עיקר, יא, דאס איז געווען דער עיקר, ווייל עס איז געווען ספעציעל פאר די מענטשן וואס זענען געווען, האבן גענומען אנטייל אין א קורס וועגן קלעזמעריי, יא, אדער זינגעריי, דאס איז געווען דער עיקר, דאס איז, עס איז אונז געגאנגען אין דעם אז מענטשן וואס שפילן די מוזיק, יא, וואס זינגען די לידער, מוזן קענען לערנען א אידיש ווארט אויכעט, און אויב מעגליך מער מער פון איין ווארט, מ'שטענס געזאגט, און און דאס איז יא, און דאס האט זיך אויסגעארבעט זייער זייער גוט, מיר זענען זייער צופרידן, ווייל ס'איז געווען אזוי אין די לעצטע יארן איז אלעמאל געווען אזוי אז אלע קורסן זענען געווען אויף זעקס חדשים, אויף זעקס שעה. און דאס מיינט אז די כלזמרים און די זינגערס האבן געארבעט אינדערפרי און און נאכמיטאג און איצט האבן מיר געבעטן היי יאר האבן מיר געבעטן דעם סיסטעם און דאס האט זיך אויסגעארבעט זייער זייער גוט מיינענדיג אז זיי האבן גענומען לאמיר זאגן אינדערפרי האבן זיי גענומען א קורס וועגן כלזמריי דאס אויף דריי שעה מיט עפעס, און אין נאכמיטאג איין מיט א האלבע שעה אידיש, לאמיר זאגן אזוי, יא? און און דאס ס'איז אונז געגאנגען אין דעם אז אלע די וואס פארנעמען זיך מיט יא מיט מיט מיט קולטורעלע שאפונגען ווייסן אביסל מער וועגן אידישער שפראך, וועגן אלף בית און און אזוי ווייטער, דאס איז געווען דער עיקר. נו, האבן די, האבן די פירערס פון די קלעזמעריי קורסן, קלאסן, האבן זיי עס געפירט אויף אידיש אדער אויף דייטש אדער וואס פאר א ש. ניין ניין ניין, דייטש געווענטליך נישט, ווייל עס איז אן אינטערנאציאנאלער עולם, דאס מיינט אז געווענטליך לערנט מען אויף ענגליש סיי ווי, אבער ס'ווענד זיך, ס'ווענד זיך, מיר האבן מענטשן צווישן די לערערס און לערערקעס וואס זענען גאר גאר געניט אויף אידיש, און גאר גאר גוטע אידישע רעדערס אויכעט, און זיי פרואוון אריינצושמוגלן אזויפיל אידיש ווי ס'איז מעגליך.
איז מסתמא איז א חידוש פאר מענטשן אפילו אז ס'איז דא אזא פראגראם אין דייטשלאנד, ס'איז וואונדערליך, וועגן דעם קען מען רעדן א גאנצע שעה, אבער די וואס ווייסן אז עס עקזיסטירט אבער זיי זענען געוואויר וועגן די עפידעמיע און וואס עס טוט זיך אויף די וועלט, עס קען זיין זייער חידוש אז עס האט עקזיסטירט אין פיזישן פארמאט און אפילו איך מיין אז דאס איז געווען די איינציגע אויף דער וועלט וואס איז זייער וואס איז געווען אביסל פון די די איבערלעבונג צו מאכן א פראגראם פנים אל פנים אין אזא צייט איז געווען שווער צו מאכן א באשלוס האבן מענטשן געהאט מורא האט איר חלילה געהאט פאלן פון אנשטעקן?
אויפן מאמענט וואס מיר ווייסן איז ס'איז נישטא קיין פאלן, אבער נו מ'דארף ווארטן נאך צען טעג מער ווייניגער, מיר זענען געווען טאקע זייער זייער פארזיכטיג וועגן דעם, אלץ אינדרויסן וואס עס גייט א וואס עס גייט א ווינטל און זאל צעשפרעיען די אלע עראסאלן, און. צו מאכן דאס באמת צו דאס באמת פיזיש מיט חברה איז געווען א ערפארונג, מען האט נישט געוואוסט ווי וועט דאס זיין, וועגן דעם האבן מיר אויך געזאגט אקעי לאמיר בלויז לערנען דריי שעה אין א טאג, און נישט זעקס ווי געווענליך, ווייל אפשר וועט עס זיין זייער שווער אינדרויסן און ס'איז געווען נישט ווייט פון א פון א גאס וואו עס געווארן אן אויטא און אזוי ווייטער, ס'איז אלס געווען נישט פשוט און ספעציעל ס'איז נישט געווען דיר פשוט געפינען נאך אן ארט וואו צו שטעלן א צעלט יא, צו שטעלן די חופה, די חופות וואס מען האט געהאט דארטן, מען האט געדארפט אסאך רעדן מיט די אלע אדמיניסטראטיווע טיילן פון דער שטאט, פון געזונט און פון ארדענונג און פון די גראזן און וואס ווייס איך. דאס איז אלס געווען נישט נישט פשוט, אבער סוף כל סוף האט דער בירגערמייסטער אונז שטארק געהאלפן, ער האט געזאגט יא איך וויל אז איר זאלט עס טון, און איך וועל טון וואס איך קען טון אייך אייך טאקע צו העלפן, און דאס האט סוף כל סוף גוט געארבעט, און וועגן דעם איז דאס געווען מעגליך, און. איך מיין אז עס זענען אויכעט נישט געקומען קיין משוגעים וואס מיינען אז קאראנא איז נאר א חלום און גארנישט אמת, טאקע די חברה איז געווען זייער פארזיכטיג, מען האט געהאט מאסקעס און אזוי ווייטער, און איך האף באמת אז אלעס איז געגאנגען גוט, און ארום צען פֿערצן טעג וועט מען וויסן צי דאס איז טאקע דער פאל.
אגב איז געווען ערלויבט אז אמעריקאנער זאלן קענען ביי זיין? ווייל כ'מיין אז עס איז געווען א בען, פארבאטן. מיר וואלטן עס אפשר ערלויבט, עס ווענדט זיך, איך מיין אלע טעג קומט ארויס א נייע מעלדונג, א מאן א פרוי פון דעם לאנד קומט, זיי קענען קומען, קענען נישט קומען, קענען יא קומען, אבער טאקע אמעריקאנער האבן כמעט קיין, אמעריקאנער אויפן מאמענט איז מיין איינדרוק קען גארנישט גיין, וואו קען אן אמעריקאנער גיין אויפן מאמענט, נישט קיין ארט, יא קען אמעריקע אבער דאס קען שוין קאנאדע קען זיי נישט גיין, וועגן דעם איז קען אמעריקאנערס וואס וואוינען נישט וואס האבן נישט געוואוינט פריער אין אייראפע זענען זענען נישט געקומען. האבן זיי זיך אבער זיי באט- האבן זיי זיך באטייליגט מיט אה, מיט מיט זום אדער אינגאנצן נישט געווען קיינער וואס האבן זיך באטייליגט מיט מיר- זום? ווייל אלס איז געווען אינדרויסן וואו עס איז נישט קיין גוטער אינטערנעץ אה אוקיי, האט יא מען יא יא. נישט געקענט קאמבינירן די צוויי זאכן. איך מיין אפשר אויב עס קומט איצט פייוו דזשי, פֿינף ג', וועט דאס זיין אפשר דריי פיר יארן נאך וועט דאס זיין אלס מעגליך און מען קען קאמבינירן אלע אלע אלעס אלס וואס מען טוט אויף אויף דער לופט מיט א זום קלאס, און אפשר איז דאס די צוקונפט, אפשר קען מען מאכן א קאמבינאציע פון אנאלאגע און דיגיטאלע קורסן. פאר חנוכה וועל איך בויען א נייע דריידל ס'עט האבן פֿינף גימעל סערוויס.
אבער מענטשן פון אמעריקע און קאנאדע זענען דאך געווען מיט אונז, פארשטייט זיך צווישן די לערערס, יא, ווייל די לערערס זענען דאך באקאנטע נעמען פון דער אידישער וועלט, און יא.
אבער זיי האבן שוין פריער געוואוינט אין אייראפע, זיי וואוינען אין די, האבן נישט געקענט קומען, יא יא.
טאמער מענטשן ווילן זיך פארבינדן מיט אייך, זאלסטו וויסן ווייטער וואס קען מען טון. דאס איז זייער פשוט, קלאפט א, ס'איז זייער פשוט, קלאפט אריין אידיש סאממער, פינטל EU, אויפן אינטערנעץ און איר וועט געפינען אונזער וועבזייטל און דארטן שטייט אלס דעם גרונד און אויך מיין מיין בליץ בריוו אדרעס און פון די אלע חברה וואס ארבעט דארטן ספעציעל טאקע אונזער חבר עלען בערן אברעמל בערן וואס ער איז א זייער באקאנטער מוזיקער. ווי א איין גיך פראגע, ווי א ליבהאבער פון טעאטער וואס איז מיין פאך שוין פערציג יאר, איז דא אויף וויינמארט טעאטער ווארשטאטן אדער קליינע קינדער ווארשטאטן פאר טעאטער? און ווי האט ער באהאנדלט מיט די מגיפה די קליינע קינדער מיט דעם טעאטער און די ערוואקסענע? היי יאר האט מען נישט געמאכט קיין טעאטער און נישט קיין קינדער ווארקשטאט, געווענטליך האבן מיר געהאט קינדער ווארקשטאטן, און דינה האט זי אנגעפירט יארן לאנג, אבער היי יאר האבן מיר געטראכט מאכן טעאטער מיט קינדער עס וועט זיין צו נאענט צווישן זיי, עס וועט זיין צו געפערליך, און אין וויימאר מיט א יאר צוריק האט מען געהאט אסאך טעאטעראלישע זאכן, מיר האבן געמאכט די אידישע אפערע בת שבע פון הענעך קאהן, עלען בירן האט געשריבן א ניי פורים שפיל פון איציק מאנגער'ס פורים לידער, די מגילה פון וויימאר וואס איז געווארן זייער שיין, וועגן דעם מען ארבעט אסאך מיטן טעאטער, אויך מיטן פראפעסיאנעלן טעאטער, אבער אויכעט אין וואלשטאטן, אבער נישט נישט היי יאר.
קען איך בעטן געבן אויף איין פוס א הקיצור וואס איז ספעציעל וועגן זומער וויימאר בדרך כלל, נישט דאס יאר אבער בדרך כלל, וואס וואלט מען צוגעצויגן צו דעם אקעגן ייווא און פוילן און ישראל און די אלע אנדערע?
איך מיין, איך וויל זיך נישט פארגלייכן און איך מיין ס'איז אויך נישט דא קיין קאנקורענץ צווישן דעם וואס מיר טוען און וואס טוען אנדערע זאכן, אנדערע ארגאניזאציעס. איך מיין די וויכטיגסטע זאך איז אז מיר, מיר פארשטייען אז מיר זענען, יא, צוזאמען ווילן מיר לערנען עפעס. יעדער דער קומט, צו ער איז א לערער, צו א לערער קעגנער, צו א סטודענט, צו עמיצער וואס וויל הערן, צו טאנצן, וויל קומען און לערנען עפעס. מיר רופן דאס אויף ענגליש א לערנינג קאמיוניטי, יא, לערנען צוזאמען, און וועגן דעם האט מען אויך נארמאל אין געווענטליכע יארן האט מען א טעמע וואס וואס מען טראכט וועגן דעם, למשל וועגן אשכנז, וועגן פארבינדונג מיט בעסאראביע, וועגן טויזנטער טעמעס וואו מען וואו מען קען פרעגן ספעציאליסטן, פארבעטן ספעציאליסטן, און וועגן דעם טראכט מען און לערנט מען א גאנצן חודש. און פאר די וואס ווילן לערנען אידיש איז מיין איך וויימאר זייער אינטערעסאנט ווייל מען קען זיך לערנען אידיש דריי ביז זעקס שעה א טאג, און אין אוונט האט מען א גרויסן און זייער אינטערעסאנטן קולטורעלן פראגראם מיט טעאטער און טענץ און אוליאנקעס און אלץ וואס מען קען וואס מען קען וויל וואס מען קען טראכטן, און אויך וועט וויימאר איז נישט קיין גרויסע שטאט, און ס'וועט באמת אין די פיר פינף וואכן אין זומער וועט דאס א שטעטל, ס'וועט א אידיש שטעטל, מען הערט אידיש אויף די גאסן, און דאס איז טאקע מיט די גוטע און שילער דארטן איז דאס א זעהר א אינטערעסאנטע א זעהר אינטערעסאנטע זאך. אינטערעסאנט.
נו, איר ווייסט מסתמא אז מ'האט אייך געגעבן א שאוט אוט ביי דעם בעלא הונדערט קאנצערט, איר זייט, איר האט עס געזען?
איך אליין האב עס נישט געזען ווייל עס איז געווען אינמיטן זומער. נו איז געווען א. נו בעלא אליין האט דערמאנט די גוטע זומערס וואס זי האט פארבראכט דארט. יא זי איז געקומען זי האט געלערנט ביי אונז. יא. מען לערנט נאך שטענדיג, מען האט ביים ביים ביים ביים ביים לעצטן קאנצערט האט מען נאך געזונגען איינס פון אירע פון אירע לידער. און מיר האבן דא צוויי באטייליגטע, חיים האט זיך באטייליגט, כ'געדענק נישט מינא זיי מיר מוחל צי דו האסט אליין באטייליגט אין דעם בעלא קאנצערט אויב דו נישט דיין מאמע און דיין פעטער און מימע. און מיין ברודער יא. און דיין ברודער יא. איז גוט איז און עס איז אייער פראגראם האט צו טון מיט לערנען בשעת די אידיש וואך וואס איך און חיים און מינה מינה ליפשא האבן זיך באטייליגט אין דעם האבן אלעמאל ליב געהאט אבער דאס איז לויט מיין מיינונג בפירוש נישט געווען ספעציעל פאר לערנען. נאר ס'איז געווען צו לעבן אויף אידיש, צו האבן א וואקאציע אויף אידיש, און די וואס קומען דארפן שוין קענען רעדן אידיש אדער זיין גרייט זיך צו באמיען צו רעדן אידיש. נו, דאס איז מיין אריינפיר צו מינא ליפשא. מינא ליפשא, מיטן זעלבן פארמאט קען זיך אליין פארשטעלן און רעדן וועגן דער אידיש וואך פראגראם וואס איז געווען אינגאנצן אנדערש היי יאר.
דאנק מאיר. יא, איך הייס מינה ליפשיביש באנעט, איך בין אויף דער עקזעקוטיווע פון יוגנטרוף וואס ארגאניזירט די אידיש וואך. ווי דו האסט באשריבן איז די אידיש וואך א וואך צום סוף זומער עס קומט פאר אין אפסטעיט ניו יארק, און יעדעס יאר קומען זיך צונויף א הונדערט דרײַסיק, הונדערט פֿופֿציק מענטשן, פון פארשידענע עלטערס, עופה'לעך, דערוואקסענע, עלטערעלייט, משפחות, און עס איז דא א רייכע פראגראם פון לעקציעס, ווארשטאטן, און אזוי ווייטער. אבער דאכט זיך אז פאר מערסטע מענטשן וואס קומען אויף די אידיש וואך איז די הויפט צי צי נישט די פראגראם אליין נאר די געלעגנהייט צו פארברענגען א גאנצע וואך מיט אנדערע וואס רעדן אידיש הונדערט פראצענט די ציל אויף אונזער אידיש וואך איז אז אז יעדער זאל קענען רעדן מער ווייניגער פליסיג אידיש און רעדן נאר אידיש א גאנצע וואך און דאס וואס איז דא א שענע פראגראם איז א פלוס, דאס וואס איז דא א שווים באסען און אן אזערע און ספארט איז א פלוס, אבער דאס רעדן אידיש איז דער עיקר. איז פארשטייט זיך ווען ווען ס'האט אנגעהויבן די מגיפה האבן מיר גאנץ גיך איינגעזען אז מיר וועלן נישט קענען אדערכפירן די אידיש וואך ווי געווענטליך, ערשטנס ווייל אין אנהייב איז ניו יארק געווען די ערגסטע, די ערגסטע מגיפה אין אמעריקע איז געווען אין ניו יארק, און צווייטנס צוליב דעם וואס די וואס קומען אויף די אידיש וואך זענען ווי געזאגט פון אלע עלטערס, אסאך עלטערע לייט, עכ, און זיי קומען פון אומעטום, נישט נאר פון ניו יארק, נאר פון גאנצן לאנד און פון אפילו פון די גאנצע וועלט, מיר האבן מענטשן וואס קומען פון ישראל, פון ענגלאנד, פון פון דרום אמעריקע, אמאל פון אויסטראליע, און דאס ס'איז גלייך געווען קלאר אז דאס וועט נישט קענען פארקומען היי יאר, האבן מיר געקלערט פארשידענע אלטערנאטיוון, אבער צום סוף האבן מיר איינגעזען אז עס וועט מוזן זיין אינגאנצן אנליין, און פארשטייט זיך קען מען א פראגראם אריבערפירן אנליין, מען קען ווייטער גיבן ווארשטאטן לעקציעס אנליין, און זיכער האבן מיר געהאט פארשידענע לערן קרייזן און ווארשטאטן און לעקציעס פון ענליכע מין וואס מיר האבן געהאט אויף די אידיש וואך אבער די אויף זום היי יאר, די שוועריקייט איז געווען אין שאפן די געזעלשאפטליכע געפיל איז אין איך וויל אייך דערמאנען אז אז פארשטייט זיך איז דאס וואס מען איז אנליין ווי עטליכע אנדערע האבן דערמאנט האט אונז אייך געגעבן א שטיקל געלעגנהייט צו פריוון אויסנוצן דאס וואס מיר מוזן נישט אלע זיין אויף איין ארט, פריוון אריינציען מענטשן פון דעם ברייטערן עולם וואס וואלטן אנדערש נישט געקומען אויף די אידיש וואך. איז איז ערשטנס וואס שייך די געזעלשאפטליכע צדדים, איז מיר האבן געפריווט אדערך פירן טייל פון אונזערע געווענליכע אווענט אקטיוויטעטן דערך זום, למשל יעדעס יאר האבן מיר א פרעג געשלעג, אזא טריוויע פארמעסט, אין געווענליכע יארן זיצט אן עולם און מאנשאפטן קומען ארויף אויף די בינע, און די וואס פירט אן, מיין מאמע, פרעגט ווער עס פרעגט טריוויע פראגעס און מען דארף הייבן די האנט און אזוי ווייטער, דאס איז געווען, דאס וואלט געווען גאנץ שווער צו טון דורך זום, האט מען דאס אריבערגעפירט אויף א טאקע אזא א מאנשאפט טריוויע פארמעסט וואס מען טוט אמאל אין שענק, פאר די וואס זענען באקאנט, פאב קוויזעס, באר קוויזעס, ווי די פראגעס, אנשטאט אנשטאט עס זאל זיין צוויי מאנשאפטן פון פיר אדער פינף מענטשן און אן עולם וואס קוקט אן, איז איז יעדע געווען טייל פון א מאנשאפט, יעדע מאנש עס איז געווען דאכט זיך פיר מאנשאפטן און יעדע מאנשאפט האט געהאט זיבן ביז זיבן אדער אכט מענטשן, און אנשטאט צו פרעגן די פראגעס און איינמאל ס'האט געדארפט הייבן די האנט און גיך ענטפערן האט יעדער באקומען די רשימה פון אלע פראגעס און די מאנשאפט האט אדורך געשמועסט און אריין געשריבן די פראגעס און און אריין געשריבן די ענטפערס און זיי אריין געשיקט און דערנאך האט מען געשטעלט צעכנס אזוי צו זאגן אויף די מאנשאפטן און געזען וועלכע פון די מאנשאפטן האבן ריכטיג געענטפערט די פראגעס. עס האט נאך אלץ געהאט אזא געפיל פון א פארמעסט, עס האט נאך אלץ געהאט די ענין טריוויע, אבער ס'איז געווען ווייניגער פון א פארשטעלונג, און באמת מער פון א געזעלשאפטליכע אקטיוויטעט ווי ס'איז געווען אין פריערדיגע יארן ווייל די מאנשאפטן האבן גערעדט צווישן זיך אויסצופלאנטערן די ענפערס. ווידער מיר האבן אריבערגעפירט אן אנדער אזא מין פארשטעלונג פראגראם וואס זאגט עמך, וואס איז אונזער אידישע ווערסיע פון פעמילי פיוד, און דאס האט מען עכט דורכגעפירט דורך זום. און אבער אחוץ די פראגראמען וואס זענען דא יעצט אין א באשטימטע צייט מען דארף אנשטעלן דעם קאמפיוטער און קוקן, האבן מיר געפריווט אפאר אנדערע זאכן, ערשטנס האבן מיר צונויפגעשטעלט א וואטסעפפ גרופע ווי מענטשן קענען זיך איינשליסן אין א גרופע, אין א וואטסעפפ גרופע און שמועסן צווישן זיך, דאס האבן מיר געפריווט דאס זאל פארנעמען דאס ארט פון דאס זיך באגעגענען אויף די אידיש וואך וועט מענטשן מיט מענטשן לעבן שווים באסען לעבן די ביידלעך און פשוט שמועסן מיר האבן עכ א חוץ אונזער הויפט זום צימער וואס מיר האבן גענוצט פאר אקטיוויטעטן האבן מיר געעפנט א צווייטע זום צימער וואס איז שטענדיג געווען אפן און מיר האבן עס גערופן אונזער עס זאל. אז פונקט אזוי ווי מיר האבן אן עשה'ל אויף די אידיש וואך ווי מען גייט אריין און מען שמועסט ספעציעל צווישן אקטיוויטעטן, האבן מענטשן געקענט אריינגיין אין יענעם צימער און שמועסן מיט וועמען ס'זאל נישט זיין וואס איז דארט, און אפט מאל האט מען גענוצט א וואטסעפפ גרופע צו קאארדאנירן העי חברה איך גיי אריין אין עס זאל ווער וויל אריין גיין מיט מיר? און מען איז אריין געגאנגען און געשמועסט אביסל, און אפט מאל עכט נאך די אקטיוויטעטן איז מען אריין אין עס זאל צו שמועסן, דאס האט געפריווט ברענגען אזא טעם פון די פון די געזעלשאפטליכקייט, מיר האבן עכט געמאכט א שפיל רשימה פון לידער אויף ספאטיפיי פון פון אידישע לידער וואס אסאך מענטשן האבן ליב זיך צוצוהערן צו זיי, אזוי אז ווער ס'וויל קען זיך צוהערן צו די זעלבע לידער, דאס שאפט אייך אזא געפיל פון צוזאמענקייט מיר האבן געשאפן א ליין מאראטאן אז מען זאל, יעדער זאל פריוון ליינען אידישע ביכער און אריינשרייבן יעדע וואך וויפיל זייטלעך זיי האבן געליינט, וואס פאר א ביכער זיי לייגן פאר פאר אנדערע צו ליינען, און ווער ס'ליינט די מערסטע זייטלעך ביזן סוף זומער וועט באקומען אן אונטערגעשריבענע עקזעמפלאר פון הערי פאטער, איז אזוינע קליינע זאכן וואס וואס איז אנדערש פון א געווענליכע אידיש וואך, איז איז דאס איז געווען דאס זענען געווען עטליכע אופנים ווי אזוי מיר האבן געפריווט אריבערפירן די געזעלשאפטליכקייט אויף אונזער אנליין אידיש וואך. וואס שייך מעלות פון זיין אנליין אויף זום? ערשטנס, אונזער פראגראם היי יאר האט געהייסן אידיש וואך אלע וואך, ווייל אנשטאט צו פארברענגען איין וואך צוזאמען, האבן מיר באשלאסן אז אין דעם מצב און אן אז מענטשן זאלן טאקע פארן אין איין ארט, איז שווער אז מענטשן זאלן זיך פארשרייבן אויף א גאנצע וואך און זיין א גאנצע וואך אויף זום. ס'איז פשוט נישט צום פארטראגן באמת פאר א מענטשן צו זיצן שעה'ן און שעה'ן און שעה'ן לאנג אויף זום. האבן מיר אנשטאט דעם פארלענגערט אונזער פראגראם אויף צוויי חדשים אנשטאט איין וואך, און געמאכט ווייניגער אקטיוויטעטן יעדן טאג. צוויי דריי אקטיוויטעטן יעדן טאג, אזוי אז אויב עימיצער האט געוואלט קומען אויף א גאנצן זומער אויף אויף יעדן פראגראם האבן זיי דאס געקענט טוהן, און זיי זענען נאך אלץ געווען נאר צוויי דריי שעה אויף זום מיטאמאל. צווייטנס האבן מיר געקענט צוציען מענטשן וואס וואלטן געווענליך נישט געקענט אויספירן צו קומען אויף די אידיש וואך, אדער צוליב דעם ווייל רעגיסטראציע איז געווען טייער, אדער צוליב דעם וואס זיי וואוינען ווייט אוועק, ס'איז געווען צו שווער אדער צו טייער צו קומען צו פארן קיין ניו יארק. צוויי זאכן האבן מיר דארט געטון, ערשטנס, האט מען זיך נישט געמוזט רעגיסטרירן אויף א גאנצן זומער, מען האט זיך אדער געקענט רעגיסטרירן אויף א גאנצן זומער, אדער איין חודש מיטאמאל, אדער אויף איינצלנע אקטיוויטעטן מיטאמאל, און מיט דעם האבן מיר טאקע צוגעצויגן מענטשן וואס זענען געווען אינטערעסירט אין אפאר אקטיוויטעטן דא און דארט, אבער נישט די גאנצע פראגראם, זיי דערמעגליכט זיך צו באטייליגן, און אלע וואס האבן זיך פארשריבן צי אויפן גאנצן זומער צי אויף נאר איין אקטיוויטעט האבן געקענט קומען אויף אויף די אין די וואטסעפפ גרופע אינעם עס זאל און אזוי ווייטער. און צווייטנס אזוי ווי דאס מאכן א א פראגראם אויף זום האט ווייניגער הוצאות, יא מען דארף נישט באצאלן פאר א זומער לאגער, זומער קאלאניע און אזוי ווייטער, האבן מיר מיר האבן באשטימט פרייזן וואס דאס קומען אויף א גאנצע זומער איז זיכער געווען ביליגער ווי דאס קומען אויף א גאנצע וואך אויף אידיש וואך, אבער מיר האבן אייך אנגעוויזן אז די וואס קענען נישט באצאלן די גאנצע פרייז מעגן באצאלן ווייניגער און מעגן נאכאלץ קומען, און מיר פארשטייען אז עס איז א שווערע צייט און יעדער זאל פשוט באצאלן וויפיל זיי קענען נאר, און דאס איז אייך געווען עטליכע מענטשן זענען געקומען וואס זענען קיינמאל פריער נישט געקומען אויף קיין אידיש וואך אדער אויף קיין יוגנטהילף אקטיוויטעטן, און מיר האבן זיי אריינגעצויגן אזוי. און לעצטנס האבן מיר אויך געפריווט מאכן אקטיוויטעטן אין פארשידענע צייטן, אזוי אז מענטשן פון אנדערע צייט זאנעס קענען קומען, דאס איז נאכאלץ אביסל שווער ווייל מען וויל נישט מאכן אן אקטיוויטעט וואס איז אינמיטן די נאכט אין ניו יארקע צייט ווען דאס איז אונזער הויפט עולם, אבער מיר האבן געפריווט מאכן געוויסע אקטיוויטעטן פריער אין טאג געוויסע אקטיוויטעטן שפעטער אין טאג, נו די לחיים שעה איז געווען ניין אזייגער אויף די ניו יארקע זייגער אבער וויאזוי זאגט מען אויף אידיש, איטס אלוועיס פייוו אקלאק סאמווער, יא, לחיים שו קען מען מאכן ווען מען וויל, אפילו זיבן אזייגער אינדערפרי אין אוסטראליע, איז איז יא, איז מיר האבן צוגעצויגן, מיר האבן צוגעצויגן מענטשן וואס זענען פריער נישט געקומען, מיר האבן במשך די צוויי חדשים געהאט פֿינף און זיבעציק אקטיוויטעטן, וואס איז מער ווייניגער ענליך אויף וויפיל אקטיוויטעטן מיר האבן געווענליך אין איין וואך, אויף די אידיש וואך. מיר האבן געהאט ארום ארום הונדערט פֿופֿציק רעגיסטראנטן, טייל פאר א גאנצן זומער און טייל פאר נאר איין אקטיוויטעט, וואס איז ענליך אויף וויפיל רעגיסטראנטן מיר האבן אויף א געווענליכע אידיש וואך, מיט א זשמעניע נייע רעגיסטראנטן, און מיר האבן באשלאסן דווקא נישט אנצופירן קיין אידיש קלאסן, געווענליך אויף די אידיש וואך האבן מיר שמועס קרייז, אפאר אידיש קלאסן קליינע, און מיר האבן באשלאסן אז ס'זענען דא גענוג אנליין אידיש קלאסן וואס מענטשן האבן צוטריט צו זיי אז מיר דארפן נישט קאנקורירן. איז מיט די אלע זאכן צוזאמען איז אידיש וואך אלע וואך געווען גאנץ אנדערש ווי א געווענליכע אידיש וואך, אבער מיר האפן אז מיר האבן נאכאלץ צוגעשטעלט די געלעגנהייטן וואס מענטשן האבן דארפן, און און יא, דאס איז עס. און איך וויל שטארק באדאנקען אליאנע סארע ווארען קליין און מירי רבקה קענינג וואס האבן טאקע ארגאניזירט די אידיש וואך, די קאארדינאטארן.
יישר כח. ס'איז א וואונדערליכע זאך און אויב איך האב מאך נישט קיין טעות איז עס גייט ווייטער עד היום יא? נאך אפאר טעג אדער? יא מיר האבן נאך א נאך א נאך א פינף זעקס טעג און זונטאג דעם זונטאג אויפדערנאכט וועט זיין א שליס אקטיוויטעט ווי מיר וועלן פריוון שאפן א לאגער פייער אלע צוזאמען אזוי ווי יעדעס יאר אויף די אידיש וואך אונזער שליס אקטיוויטעט זינגען לידער צוזאמען ארום א ווירטועלן לאגערפייער.
ווי אזוי קלינגט עס?
ווי אזוי קלינגט ווען מיר זינגען ארום א זום? הערט מען, קען מען הערן מער ווי איין מענטש אדער איז עס. ניין, צום באדויערן דארף מען יעדן איינשטימען א חוץ דער וואס פירט אן מיטן ליד, איז מען הערט נישט ווי מען זינגט צוזאמען אבער מען פילט אז מען זינגט צוזאמען. סאו דאס איז א ווירטועל הארמאניע?
יא, ריכטיג.
איבער א יאר זיין צוריק אין קאפעק. און ווי אזוי קען מען זיך אנשליסן אין יוגנט רוף אדער אין די אידיש וואך פראגראם? איר קענט אינפארמאציע וועגן אונזער ארגאניזאציע און וועגן די אידיש וואך קען מען געפינען אויף jugendruf דאט ארג, YUGNTRUF דאט ארג, אדער קענט איר שיקן א בליץ בריוו צו info at jugendruf דאט ארג. און איך וועל צוגעבן אז קיין שענער ארט געפינט מען נישט, אן אזערע וואס איז אזוי פרעכטיג שיין, און וואס פעלט מיר היי יאר ווייל איך פלעג דארטן שווימען שעה'ן לאנג, און איך האב דא מענטשן וואס וועלן זאגן איך. זאג נישט קיין ליגן, איך מיין מינה ליפשע זיין עדות, איך מיין דוד זיין עדות אז אז מען קען זיך דארט שיפלען, מען קען שווימען, מען קען עסן, מען קען מען קען זיך לעבן אזוי ווי מען דארף לעבן, אז אידיש וועט גיין ווייטער דארף מען לעבן און טוהן אקטיוויטעטן טאג טעגליך א גאנץ מעס לעסס סדארף זיין אז מען פירט זיך איך איך עס דערמאנט מיך אין א אן אלט בוטושאנסקי האט זיך געטראפן מיט איינער און ער זאגט אוי מיר לערנען אידיש אין אין אוניווערסיטעטן און ענטער איז געווען נאר דאס איז נישט גוט, מען דארף רעדן אידיש אינדערהיים. איז אה. קיין בעסערע רעקלאמען קען מען נישט האבן, און לשנה הבאה בקאפיק.
לשנה הבאה, יא, אמן. און אין וויימאר, און אין ירושלים.
און אין ניו יארק. נו, אנדערע האבן פראגעס, קאמענטארן? כ'האב נאר געוואלט זאגן אז טאקע פארשטייט זיך אז אידיש וואך איז דאך א פארבילד פאר דעם וואס מיר טוען שוין צוויי יארן לאנג אין גריכנלאנד, יא, מ'האט אנגעהויבן א אידישן מאראטאן אין אייראפע, און די לעצטע צוויי יארן זענען צוגעקומען נאך חברה פון אמעריקע און פון אסאך פון ישראל וואס איז זייער שיין, און מיר בויען אויף אביסל א פארבינדונג, א אינטערנאציאנאלע פארבינדונג צווישן די אייראפעאישע אידישיסטן און די פון ישראל און די פון אמעריקע, און א דאנק פאר געבן דעם פארבילד. אונזער מאראטאן איז זייער קליין און דער האטעל איז א קליינער, און מען ווייסט טאקע נישט וואס מען וועט טון היי יאר, ווייל פארשטייט זיך די פראבלעמען זענען די זעלבע אומעטום, אבער איך בין קיינמאל נישט געווען ביי אין זומער ביי אייך ווייל איך בין שטענדיג אליין באשעפטיגט זייער באשעפטיגט מיט מיט ווארשטאטן און פעסטיוואלן אבער איך מיין אז איך דענק נאך אידיש וואך כאטש איך בין קיינמאל נישט געווען. איך וויל איבערגעבן איין זאך אז איך ארבעט איך ווייס נישט צו איר ווייסט וועגן ציקו און דאס איז א קליין נייעס אז ציקו איז די צענטראל אידיש קולטור ארגאניזאציע און ס'איז אן אלט פארלייגעריי און מיר גרייטן צו נאך דריי יאר וואס מיר האבן גערעדט מיט די זאמיר טראסט וואס איז איצט געווארן די באשעוויס טראסט אין ישראל אז מיר האבן באקומען די רעכט ארויס צו געבן באשעוויס איבערגעדרוקט מיט נייע אריינפירונגען און אונזער ערשטע ער וועט האבן אן אריינפיר פון א אידיש וואכניק, מארק, דאקטאר פראפעסאר מארק קאפלאן, און ס'וועט זיין מעשות הונטערן אויוון, און מיר האפן אז ס'וועט זיין אין אפאר מאנאטן ארום, און ווייל באשעוויס איז אזוי שווער צו באקומען, איז מיר, מיר לאזן וויסן אז מענטשן זענען פאראינטערעסירט זאלן זיי זיך ווענדן צו סיקאו, CYCO בוקס, BOOKS, עט עיאועל דאט קאם, און איר קענט, איך וועל ענטפערן, אבער איר קענט מיך מאכן קאנטאקט מיט מיר וועגן עס, מיר האבן נאכאלץ נישט א פרייז, אבער ווי א נישט פאר פראפיט פייוו אר וואן סי טרי אין אמעריקע איז מיר וועלן נישט פארדינען מיר וועלן צולייגן געלט און מיר רעדן מיט אפילו מיט א פארלייגעריי אין אירופה צו צו טוהן אפשר בשותפות סאו מיר האפן אז אין די קומענדיגע יאר צוויי וועלן מיר ארויס געבן נייע עקזעמפלארן וואס איז זייער שווער צו באקומען פון אלע באשעוויס ביכער פאר